ndi vhabveledzi hanefhano kha lavenda fm hone hai na musi eh, vha zwi ḓivha uri tshifhinga i tshavha tsho tea uri eh, hafu bva kha iri ya vhurathi mbekanyamushumo ya the interview i vhe yo takutshedza nga u ralo a thire honeha eh, vha ta zwi ḓivha zwa uri eh, ri vha ri zwi roṱhe hafhana vha ri na vhayeni vhane vho ri eh, vha ḓo vha songo fara tshithu mara zwa maramani vha vha nazwo nga maanḓa nga vha vha nazwo Ah, honeha na musi hembe kamusi ndi ḓi amba uri a si yo pfukwa a i pfukwi ngauri ri vha ro topola muṅwe wa vhaswa nge nnḓa vhana vhori vha khou ita zwithu zwivhuya nga maanḓa um zwino tamisa zwine zwi nga tshintsha vhutshilo havho i nga vha such an inspiration khathihi ya vha eh, life changing experience kha vhutshilo havho he hmm, kha vha ita uri heyo mbekanyamushumo vha songo i pfukana luthihi ya ri vha kho ri vha kanzwa um khasho ya laven f m i vhe kho ri vha kanzwa ah, nga zwivhuya zwa vhaṅwe vhaswa zwine vha khou ita hmm, na musi na um mutsireledzi phundulu hanefha nḓuni dza khasho ee wa ṱoḓa zwo uri hu na zwifhio um u bva kha tshiimiswa kana organization ine ya pfhi um easy stad mm, easy stad u ḓo ri vhudza zwinzhi ngayo hone hai um ndi khou mu ṱanganedza phundulu mm, phundulu mutsireledzi um ndi tshi khou ri phundulu mm, ri khou ṱanganedza ne fhaḓoni dza khasho um ri tshi khou takalela u ḓivha uri ah, na phundulu mutsireledzi ndi nnyi nga u tou pfufhifhadza
mutsireledzi phundulu ndi ṅwana wa vho emeli na vho eliot phundulu Ndi muthu o aluwaho villageni ya Lukau ine ya vha tsini na Tshilamba. Ndi muthu o itaho secondary yawe tshikoloni tsha Thengwe High School. Ndi muthu ane a dovha a vha mutshudeni wa University of Cape Town u khou ita chemical engineering. Ndi ṅwaha wawe wa vhuraru mwakani u ḓo vha u ṅwaha wa u fhedza. Mutsireledzi Phundulu ndi muthu ane u interested tshoṱhe u na dzangalelo ḽihulu na zwithu zwa vhubindudzi, ha ngo tou fokhasa fhedzi kha izi start tutoring u ḓivha na zwine a vha khou ita zwiṅwe nga thungo. Mutsireledzi Phundulo ndi ene muhulwane na muthomi wa tshiimiswa tsho no pfi Easy Start Tutoring, ndi tshiimiswa tsho ḓisendekaho nga zwa pfunzo. ndi tshiimiswa tshi thusaho matshudeni na vhaaluwa nga dzi bursary and university applications ri dovha ra ṋekedza online tutoring u kona u funziwa nnyi na nnyi zwi sa ambi uri u gai ri dovha ra rengisa dzi textbook kha dzi yunivesithi dzo fhambananaho zwa zwino ri na yunivesithi dza 7 dzine tshiimiswa tshashu tsha rengisa dzibugu hone Ri dovha ra vha tshiimiswa tshine tshi na dzi extra classes ri na dzi extra classes dzine ro dzi vula na venḓa tshilamba dzo no khou thoma nga dzi 15 dza february Mm, kyazwa mthetshelezi vho ḓipfela nga dza mudevhe eh phundulu eh mutshireledzini muthanga ndo bva hanefhala lukaho mm, u eh, o ri a tshi zwi amba ri eh, u interested nga maanḓa kha mafhungo a vhubindudzi eh, sa zwe vha zwi pfa hanefhala nṱha eh hango to hango to focus vho eh, kha easy study eh tshine khambusi yo tevhelaho ri ḓo takala u ḓivha uri ah, ri tshi amba nga easy study ri vha ri khou amba nga tshiimiswa ḓe tsho ḓisendekaho kha zwifhio eh hone ha vhofha zwo ri mm, nga nnḓa ha tshiimiswa tsha wi hetsho tsha easy study hu na zwinzhi zwine ha vha uri eh, o ḓi associate nazwo kana eh, u khou shumana nazwo eh, hu na zwinzhi zwi a- zwi a lavhelesana nazwo hone hai eh, sa zwe nda amba eh, phundulu ri vhudzeni ha uri iyo- iyo- itsho tshiimiswa tsha tshi no pfi easy study tsho ḓisendeka kha zwifhio tshi khou ḓisela zwifhio lushaka ndi tshi thoma hetshi tshiimiswa tsho no pfhi easy start tutoring zwo itiswa kana zwo vhangwa nge nda tshi swika uct nda dzhoina tshiṅwe tshiimiswa tsho no pfhi shawco uct tshine ndi tshiimiswa tsha u volunteer u thusa vhana vha dzi neighboring rural schools uh, nga u vha funza maths and science mutsireledzi phundulu o vha tshi vha khou funza hanefho for tshifhinganyana U bva hafho, mutsireledzi phundulo o dovha a shumela khamphani mbili dza tutoring, iṅwe yone ipfi SkillUp, iṅwe ipfi Tatco. So kha dzedzi khamphani mutsireledzi o vha a tshi wana tshelede yavhuḓi, o vha a tshi wana tshelede yavhuḓi. Ah, fhedziha o vha a songo takala nge ah, ho vha hu tshi ḓivha na vhathu vha no ḓa khae vhane a vha a khou vha thusa. vhane vho vha vha tshi balelwa u badela dzenedzo tshelede ngauri dzo vha dzi tshi ḓura so u bva kha zwezwo mutsireledzi o vhona uri ndi khwine a thome tshiimiswa tshawe tshine tshi ḓo kona u swikeleliwa nga nnyi na nnyi tshine tshi ḓo kona u thusa vhathu fhethu ho fhambananaho hu si cape town fhedzi mara u mona na shango ḽoṱhe ro ḓi ya na haningei venḓa hayani u bva kha zwezwo ndi he easy start tutoring ya thoma ya thoma zwone uh, easy start tutoring ya fha cape town i wela kha khamphani dzine dzi dzi ofara dzi service nga mitengo ya fhasisa tshoṱhe Mm, mm, mm. Khezwo, khezwo, khezwo, khezwo muthetshelesi wa la venda fm ndi zwavhuḓi nga maanḓa hezwo zwine eh, mu- eh, mutsireledzi phundulu a khou ri vhudza zwone u khou ri vhudza uri hetshi tshiimiswa tshawe tsho ḓiseleka nga vhunzhi ha zwithu vhunzhi ha zwithu ri tshi- eh, ro ro katela uri vhone vha funzwa vha hayani eh? how wonderful is that vhone vha funzwa vha hayani pfunzo i khou ri vha ḓela vho dzula hayani online eh? zwi amba zwori vha khou ita uri hei nḓila ya u- ya- ya- ya u guda i i vhe fun i vhe nḓila ine ya vha uri i ya takadza nahone yo leluwaho i sa bore kha ḓo vha vha khou funzwa vha hayani hai zwavhuḓi nga maḓi zwithu vha dovha vha rengisela dzibugu i khou thusa vhathu vhoṱhe um vhahulwane na vhaṱuku vhaswa vhalala hm, vhathu vhahulwane vhafumakadzi vhanna ya mafhungo avhuḓi nga maḓi ayo um ndi uri a tshi ngo excluda muthu muṅwe nga nnḓani muṅwe na muṅwe u included nga ngomu zwavhuḓi nga maḓi zwithu na vhone sa muthetshelesi um kha vha kha vha ite mini ndi nga ri

kha yeyo fomannḓi ro no ḓivha na dziṅwe khaedu dzine ra ḓi ṱangana nadzo khaedu dzine ra ṱangana nadzo nga maanḓa ndi dzine uh, wa wana mutshudeni kana muthu u khou vha a khou thusiwa nga dzi application fhedzi a vha a tshi khou lenga u ḓisa dzi documents dzo teaho plus ri vha ri tshi khou thusa vhathu vhanzhi nga dzi application zwi vha zwi khou slower down process yashu yo yo apuḽayela vhathu ri ḓi dovha ra ḓi ṱangana na tha- khaedu musi ri tshi khou ita zwa tutoring zwo funza dzi extra lesson wa wana huṅwe muthu o requesta lesson a fhedza a sa a sa bvelele nga tshifhinga tsho teaho zwi vha zwi khou sia riṋe ri tshi khou bva nnḓa ha shedulu ngori ri ḓivha ri na vhathu vhanzhi vhane ra tea u thusana navho Mm, ya na nṋe ndi a tendelana ḽo fhungo ḽo uri uh, tshiṅwe tshifhinga vhathu vha delaya nyana zwithu mani ndi amba uri muthu a khou thusa ngo ralo mara na ḓiwana uri ah, u khou lengo ḓisa zwidodombedzo zwawe kana eh, dziṱhoḓea dzena dzi khou nyagea mubambiri o teaho mm, mara wana uri u khou lenga mara a khou thusiwa ngo ralo mani hezwo um ndi u vha na mashudu ndi u vha na mashudu wana u ḓiwana u tshi khou u to apulayeliwa he ha mani nda mbo ri nṋe nga tshifhinga tsha swa ri ngo kona u zwi wana hezwi zwithu mani he mara ndi khou pfha uri ngo muṅwe muthu ngo a u to wana a fortunate ngo rali a tambisa tshifhinga hayi mani he ya fhedzi ndi khaedu na yeneyo hone hayi na havhanoni vhane vha vha uri vha ḓa late musi o requesta dzi lesene eh, ndi iṅwe ya khaedu yeneyo he ya mara ndi khou pfha uri mm, konḓelani nga maanḓa konḓelani nga maanḓa eh, mutsireledzi mandi upfhi khaedu i eh, dzi dzi- dzi ḓa fhethu hune ha vha uri u khou shumiwa hune u khou shumiwa eh, ndi hune ha ḓa dzi khaedu mara fhedzi ai ni fanela u imedzana nadzo ni fanela u imedzana nadzo ni ngo tea u nyama eh, mutsireledzi ndi hezwo zwe nda nga to amba Hmm. mara mutsireledzi kutakalo u ḓivha vhori um mutsireledzi eh, phundulu kha tshiimiswa tshawe kana na kha sia ḽa vhutshilo o no swikelela na fhaḽa hune a khou tama u swikelela hone up to so far Is study Ndi tshiimiswa tshine tshi tou vha na for month fhedzi u swika zwino ndi tshiimiswa tshine ro no ḓi bveledza zwithu zwo no vhonala ro no ḓi bva na kha mimagazini ya cape town zwine zwi ḓi pfala zwi zwithu zwavhuḓi ro no ḓi wana na dzi contacts na na dzi company dzo fhambananaho dzine hopefully ri ḓo shumisana roṱhe uh, ndi company ine zwa zwino ri khou ḓi collaborator na na department ya engineering ya uct ri ḓo vha ri khou collaborator ita dzi event hanefha dzine ra ḓa ri khou dzi fara dzo thusa vhathu roṱhe na vha uct ndi nga si tou amba uri ro no kona u swikelela zwoṱhe zwine ra khou ṱoḓa ngauri zwa zwino ri khou wanala kha yunivesithi dza seven honeha ri kha ḓi ṱoḓa u mona shango ḽoṱhe ri kone u wanala fhethu ho fhambananaho kha yunivesithi dzoṱhe u bva afho ri kone u jampela na kha dzi na kha na kha dzi community dzo fhambananaho Zwa zwino izi study i na dzi thutha dzo redzhisiṱariwaho dza 32 ri kha ḓi ṱoḓa thutha nnzhi ri kha ḓi ṱoḓa thutha nnzhi uri ri kone u shuma zwavhuḓi kha area dzo fhambananaho u kona u thusalea vhathu so arali hu na vhathu vhane vha vha interested u apply maybe u vha vha khou thusa vhathu nga dzi application kana vhaṅwe vha khou ḓo vha vha khou funza vhathu vhaṅwe vha vha vho rengisa no advertiser lezi opportunity dzine izi statutory yo dzi vula u swika zwino a ri a thu swikelela hune ra khou ḓo vha hone mara fhedzi nḓila ine ra vha khayo i khou ri sumba hune ra khou ya hone zwavhuḓi Ah, ri khou ṱoḓa u mona yunivesithi dzoṱhe ra vha na dzi thutha nnzhi ah, u ya nga u tou ralo
Ah, mafhungo a vhuḓisa mani mafhungo a vhuḓisa nga maanḓa uri ah, ene sa murangaphanḓa u khou ḓi sumbedzisa mafhungo a uri ah, a ri to swikelela marai nḓila ine ro i farai gondo ḽe ra ḽi farai ḽi khou ri sumba eh, vhuyo hune eh, ra khou tama u swika hone eh, mafhungo a vhuḓisa ayo mafhungo a vhuḓisa nga maanḓa ri khou pfha uri eh, ai a kwama nga maanḓa a so touching nga maanḓa hone hai ta ri vhudza vhori um hone a ri khou amba nga thuso ine existed uh, totaring yo no i swikisa tshitshavhani kana yo no thusa magudedzi mangana uh, ri nga ri ho no thusa ria vhathu vangana kana magudedzi mangana up to so far easter tutoring uh, i dominant nga maanḓa cape town na venḓa ndi hune ra vha ri khou itesa zwithu hone nga maanḓa u fhira kha dziṅwe province u swika zwino so zwikolo zwine ro no shuma nazwo venḓa ndi zwikolo zwi nonga vho thengwe ndi zwikolo zwi nonga vho maṱavhela vho ratshibvumo vho ratshisase na dziṅwe zwinzhi ngo to ralo uh, cape town hu ḓivha na zwikolo zwa 20 zwine ra shumisana nazwo hanefha u ya ngo to ralo hune ri vha ri khou kona u thusa vhana nga nga u vha funza ri kona u thusa vhana nga dzi application na dzi bazari u ya ngo to ralo nga yeneyi miṅwedzi miṋa ine izi study yo no vha khayo u swika zwino ro no kona u thusa vhathu vha no swika 156 nga dzi application dza bazari and university Ro no kona u vha na vhathu vha no swika 78 vhane ro no kona u vha thusa nga dzi lesson dza online u ya nga u to ralo zwi amba uri ndi tshiimiswa tshine tshi khou takuwa tshoṱhe hone zwino ri sathu ri sathu ya kha zwiṅwe zwino ro ima hafha ri na dzi customer dzo no swika 546 vhane vho lindela u thusiwa nga dzi bursary and university applications arali hu na vhathu vhane vha vha vha khou ṱoḓa dzi textbooks vha tshi ya yunivesithi na dzi vhathu vhane vha vha vha vha hone kha dzi yunivesithi dzo fhambananaho edzi dzine ri nga kona u vha wanela bugu nga mitengo ya fhasi um vha vha vho vho seiva tshelede u fhirisa musi vho ya kha dzi book store kana dzi book shop
Mm, khezwo wa khou to ḓipfela dza vhaḓepe uri eh, na thengo vho no swika na thengo vho no swika na maṱavhela eh, na zwiṅwe zwikolo zwa nga tsini vho no ḓi swikelela uri vho no ḓi kona u vha thusa nga u to ralo vha khou zwi vhona zwino vha khou sumbedzisa uri eh, sa tshiimiswa hu na customer dza 500 dzine dzo lindela u thusiwa nga u apuḽaya eh, magudedzini dzi bazari na mina mina zwoṱhe mm, mafhungo nga saneyo ih, ri khou pfha uri ndi mafhungo a vhuḓisa ayo mani ih. Ih, ya zwi amba zwori ho mushumo uyu u nyaga u to konḓelelwa ih vha khou pfha zwori ah, vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa vhona vhanya u thusiwa mara izi study khazwo khavho ndi maḓi maṱuku ayo mm. mara ko pfuri ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa mani vhathu vho ḓalesa vho ḓalesa nga maanḓa phundu hone thani ri vhudza uri vhathu arali vha nyago ni kwama eh, vha nga ni kwama nga nḓila ḓe ri feni zwidodombedzwa zwa lububi lwa muyani uri arali vhathu vha nyago ni kwama eh, vha tshi nyaga thuso ifhio na ifhio kha mafhungo aneo o aplaya dzibazari um, kana vha nyaga dzibugu kana vho nyaga uri vha nga eh, wana ga dzividio eh, dzi dza online troshari vha vha nga ni kwama nga nḓila ḓi sa tshiimiswa kana eh, personally
arali hu na muthu ane a nga takalela uri kwama nomboro dzine ra wanala khadzo ndi dzi ri 067 622 5328 067 622 5328 ndi dzone nomboro dzine arali hu na vhathu vhane vha nga ri taka vha nga ri ṱoḓa uri kwama arali vha khou ṱoḓa u apuḽaya vha thutha arali vha khou ṱoḓa u thuswa nga dzi bazari and university application arali vha khou ṱoḓa online tutoring arali vha khou ṱoḓa u athenda dzi extra class dzashu dzine ri khou dzi thoma vishini hanefhaḽa tshilambo thoma nga dzi 15 dza february vha ḓi ri kwama kha dzedzo

Hey, ro aluwa kha shango ḽine ḽa vhori eh, vhushayi ho ambarela nga maanḓa zwino muvhuso khou baleliwa tshiṅwe tshifhinga ri fanela tshi u thusa ra ḓa na dziṅwe nḓila dza mini dza u thusana sa lushaka eh? ri fanela u humbulelana mani a ri humbulelane vha zwi vhona zwo kha ri kha ri ḓe na zwiimiswa sa vhaswa mm, ḽiṅwe ḓuvha mudzimu u ya fhindula eh, ra wana uri khou thusa ndi nga u to ralo athi ri mm, ri tshi khou livha nga maanḓa uri kha vha mukwame eh, kha vha kwame vha easy start torturing, eh, torturing eh, ndi tshikhuwa vhana vha mukala ndi tshikhuwa ndi tshikhuwa mm.

eyi ngavuka khairi ya vhurathi nga ḽavhuna ḽi ḓaho yo vha i si kha ḓivha ḽa vende fm mm. the only true african youth station purposely made for it empowerment ere i tshi khou ri nḓara dza vhathu vhano mukalaha ndau ya luna